Halypa halypa bolýada. Tiktoga iki sanjak wideo ýükledim halypa bilen hersi 500 müňden geçdida. Şoň üçin şu gün özümden bir ak pata aljak. Hemem halypadan size köp salam. Halypa da sizin salamyňyzy ýetirjek. Ine geldi. Salowmaleýk halypa. Waleýkim essalam.
Ýagşymy oňatmynym? Oňatçylykmy? Gowmy ýa? Ellerim sagalman. Bar bol. Kän kän salam aýtdylar. Ömrüň uzak bolsun.
Salam iberen sag bolsun. Getirenem sag bolsun. Mana geldim. Aý tüweleme. Mana geldim. Toýy görünsem bir mahabatly-da görünýän. Aý tüweleme.
Malades. Marşal elwan boýaglaryny elden bir çaý beriň. Hä, nesip bolsa, bir kä çaý içersin. Diýe galyp.
Kän adam salam aýtdy, kän adam sag bol aýtdy. Obadaşlaryň da gaty, gaty kän, kän minnetdarlyk ýazdylar maňa. Tüweleme, tüweleme. Kommentarýada ýazanymma, ýaňky öz göni şahsy sahypama göni özüme ýazanlaram kän. Tüweleme. Gözüňiz ýaşardy.
Hawa, goşa gülemde ýaşarýa-da. Ýürekden gülýäňmi? Ýürekden görgi diýmen. Ýa hamma mende zat ýok ini. Hakykatçyl, dogruçyl, göwni açyk adam. Ýöne özüm agrasrak görýärler ol men açyk adam özüm. Çaga ýaly eken göwnüňiz. Hawa, çaga ýaly prostoý adam da men haw gül. Aýrymy? Meni halypaňyz kim diýjek bolýar? Meň halypam bar.
Indi dogrusyny aýtsam obada çaşgyn obada biz obada ýaşaýan adam. Men birinji halypamyz biziň Öwez Elteke agamyňam hemme Maşgala bolup Öwez Eltekäni biz gowy görýärdik. Siz Öwez Eltekä halypala görüşip gördüňizmi? E, görüşdim, şony bilen görüşdim-dä. Öwez Elteke bilen görüşdim, oglanjykam. Ony siz tarda aýdaňyzokmy?
Ha, şo wagtmy?
Ýok, umuman tar çalýarmy? Tar, tar, men tar çalyp aýdýan-da men aýdym. Tar çalyp aýdýan men. Men tary ýöne şo gün seň eliňe elin birinji elip görensoň diýip beräýdim. Men tary, men elimde tar bar, çallyňa tar çallyňa maňa. Men ene özüm çalýan elim tary. Men çalýan nesip edenden. Kä söhbetdeşlik, zat. Ýazanok gerek. Hiç wagt men ony ýaly ýazyp göremok. Derleýändirin. Gaty derleýär.
Aladaçyl adam da aladaçyl. Şu diýeniň jümle edip inim bilen bir saga mana. Hawa. Durman aýt diýseň onuň bar ýa nahar. Onda senden etjek haýyşym. Hawa, hawa. Şol eje hakdaky aýdym bir topbajyk ha. Boldy. Şu wagt munça zat gürle diýenden bir aýdym aýt diýeniň gowy gerek. Maňa aýdym aýt diýeniň gowy däl. Hawa bir haýyş et. Gürrüň aýt oňaramok o mene. Tar gerekmi? Nisant gerekler. Şeýle.
Şeýle aýdaly. Nä, hakyky bagşyň diýjek zady. Maňlaýyňda bar gatan sen garrama ejejan Dünýe dursun durasyň sen garrama ejejan Maňlaýyňda bar gatan sen garrama ejejan Dünýe dursun durasyň, ýok garrama gijejan. Bitdir daglaň garrany, bitdir baglaň garrany, Garrasak biz garraly, sen garrama gijejan. Ejejan, jan ejem, sen garrama gijejan. Eje jan, jan ejem, ýok garrama, eje jan. Wah, wah. Ejelerimiz ýadymyza düşüp durda inim jan, özümiziň hem. Aý, biziň ejemize garramagam nesip etmedi. Bizem halypa azara-da goýduk. Ýok, azar. Çäreden ýol söküp geldim. Azar, ýok. Önüş Elwan boýagyň ýolbaşçylary, ynan, ýörite ýanyna çagyryp haýyş etdiler. Biziň bir dükanymyza baryp, bir arzuw aýdyp, bir toplam aýdym aýdyp berse diýip-de, Şol oglanlaň ömri uzak bolsun ine işlerem tüweleme şowly bolsun sen ýaly bir döwletli gowy ýigitler gelibem näme agam gel diýip sag bol saňada taňry ýalkasyn işleri şowly bolup allajan ile güne ýaramly magazin bolsun şowly bolsun halypa remont etseňiz elli sotygam bolsa elwandan bar maşalandyr elwandan saglyk bolsa hawa.
Halypa bilen didarlaşdyk.
Adamlar, biziň şu wagtky duran ýerimiz Mary welaýatynyň Mary şäherindäki Murgap krugyň ýanyndaky Elwan marşalyň nokady. Şu paýtagtymyzdaky nokadynda näme bar bolsa, şu ýerde-de bardyr. I utuşlaram içinde hemme ýerde bolşy ýaly bärde-de bar. Habarlaşyň, elwan boýalar bilen durmuşyňyzy reňklendiriň. Rabotaý!